hure ranyati razodedzera kuti handina basa ndiri kubuda pachena rikitaura naketi masomera rikidedzera kuti rine mavhileven rine mavideos rine mapictures apa rakazvitakura handizi gazi rinoti kudii nazvo asi iri ndo rinonzi hure ngotiwo nyati akapusa mamwe macelebrities akawanda akatora mavhidhiyo nehure iri asi haana kubvuma kupusiswa asi nyati akabvuma kupusiswa exactly thank you fafe Hi, Faye Faye. Welcome to Mama Faye Faye.
Iri kunzwika. Ehe, uri kunzwika face yako chero ikasauya chero wakwira nepeji rako Faye Faye. Uri right here Faye Faye?
Uri right zvangu. Ah, unoziva Faye ndo wakanaka, handisati ndamboona musikana akanaka sewe Africa yese.
Ndosaka giri beta
anyway uri right here fei tazosangana taa maenemy ka ndambokuitira live
yeah iri right wakambondituka but nhasi wafunga kuti wakuda kudurura
moziva chii ndaida kuprotecta imba yamainyi ati maona but manje zvava kuita zvekuti ndisendera mameseji kudii dii
Horaiti Faith. Saka inini ndoda kungoti tiende straight because network ye one wedu inogona kuramba kuita. Iwewe unogara kupi nhai Faith?
Ndogara kuPretoria.
Unogara kuPretoria?
Yeah.
Horaiti. First mubvunzo wangu ndokuti naNyati makadanana here kana kuti munodanana here zveshuwa? Eh, kudanana todanana
wakapedzisira kutaura nanyati rini
eh, it's day before yesterday
orit makasangana sei nanyati kuzoti muzotanga kudanana makasangana kupi sei
nyati aive palibrary yavaiita magemu nana sekuru gudo nanani then eh, nyata pavakavhara live vaona kuti time dzaenda nyata akabva aenda akano akatono disconnecta vasara ari one akutokwidza Mhm. akukwidza kudaro ndakabva ndakwirawo ini Mhm. vakatotanga kutaura nyaya yaya vakatowanda vanhu chitotaura nyaya pai then Nyati akavhara live ndobva andisendera message andisendera message aikumbira nhamba yangu achikumbira nhamba yangu kudaro ndakangomupa cause munhu wandoziva kubva kudhara iye anondizivawo ndobva ndakomupa pandakamupa pepa ndakaona a ah, mameseji anga achitumira mameseji ekutondiprofes maona mm-hmm. then ndobva tataura tataura ndobva ndaramba ndikati haa ah, handisi kubhilivha kuti ndiwe fona ndione kuti ndiwe ndobva nyati zveshuwa akafona Yari mubvunza kuti uri kufona this time mai nyathi vari kupi. Hanyazi kuti akati vari kwatete here kana kuti kwani. Ndobva tatotanga kutaura nanyati towirirana bhoo bhoo. Ndobva tajamba one day. Tajamba one day nyati akanditi ada kundiona. Mm-hmm. Ndobva nda handina kana tombozvisa musoro because Ndangoti nyati munhu wevanhu haukamu ndozomuona. Then takataura kusvika pa pakusangana zveshuwa akatondiitira uber kubva pretoria kuenda kucarnival city casino ndokwatakaenda ikoko taenda mm-hmm. ikoko akasvika akatononditora bhobho ndobva anditora pacarnival city casino ndobva taenda kucarnival view guest house taenda kucarnival view guest house eh takatosvika akatonobhuka ini ndakatosara mumota zvatonobhuka ndobva ayambva anditora pataenda kupi kuroom mm-hmm. takadaro tatorara bcause takasvika ndobva tatombogara bva tazorara dzadzatoo kuma one ndopakasenda manyati mameseji kumanyati mm. vachimufonera achidii nyati achideclina ndobva vati nyati buda pauri izvezvi ndiri panze uya tiende kumba vava vakatotaura kura kamwana kavo kacheche then vakabva vasena mapiki vari panze vakati nditori panze buda tiende kumba then nyaka akaramba vanamubvunza kuti koiweyo uri kuramba haukama mukadzi wako zvikanzii mai nyati vane two months vachindinyima bonde mumba so ini handichanakirwe na namai nyati mm. ndobva ndangozvinyararawo vandazvisiya zvakadaro then ndobva tarara kusvika makuseni tarara kusvika makuseni takazobuda ipapo na ten then ndobva tadzokera canvas tikasino kuyakuyamba tatombonogara ndobva ta andizondiitira uber zvese izvi bamukuru anozviziva bamukuru varimo munyaya bamukuru vanozviziva pakuti kudii vaikuperekedzere ka kuti maicommunicata navo
vaicommunicata na maiye nyati kuzoti tisvikire pacarnival view bamkuru vakasenda location vakatenda yapa ehe zveshuwa takabva tatoenda ipapo saka manje pakaya mainyati apa bamkuru vakabva vasenda message kanzi vanhu munoda kurohwa mese munoda shamhu mese saka inini zvandakangombunza nyatoti hapana munhu wawamboudza here kuti chii chiri panapa zvikanzi bamukuru chete ndo vanozviziva maona saka saka iwewe kuona kwako nyaya kuzoti izosvika kwatiri nekuzoti izosvika kuna mai nyati vachizoteera kuhoteo kwamaamuri yanga yaburitswa na yanga yaburitswa nabamukuru here kauti yaka ndiani akaburitsa nyaya kuna mai nyati vakaziva sei pahoteo pamaamuri
ivo vanoti kwanzi vakafonerwa nemunhu aive ipapo but indriona kunge kunyeba because ndaazofonera nabamukuru vati kwanzi mai nyati vari kutreka mota here pairi
ah, mai nyati vakaisa mota patrek ah, bamukuru havasivo vakanotaura here vabva vakunyepera kuti mota ine trek
ndozvandiri kutoonawo neniwo
saka pandambotaura newe paya paya pandambotaura newe tisati tandisati ndakuti hande kulive iwewe wati keti namuso wakaita live uchiburitsa nyaya ndakange ndiina nyati mamuri kupi
takatanga tiri kucarnival city casino pagaraji then ndobva tazobva ipapo bcause bamukuru vangu vakufona vachiti ibva ipapo mainyati vari kuuya vatova ende vari kuya nevanhu vavari kuya navo here mm-hmm. then ndobva tabva ipapo mva tatopinda muroad kunge tichienda kupretoria mm-hmm. ndindakatozomuta handisi kuda kuenda kumba handonotya chemutonikai mm-hmm. ndobva mukoma atandisiya kuno kempton park all right
saka pamaifamba mese apa pananyati okay pandakaenda palive inini chii chakaitika nyati hambona akakubvunza here ndiani aburitsa nyaya iyi
akandibvunza ndikati ndotonzwa iwewe ini hapana munhu andakamboudza then ndobva anditi hazvichirina basa chero zvikabuda cause inini ndiri kutokuda ende ndatokuroora
right orit nhai faith chimwe chinhu chandoda kubvunza ndechekuti iwewe izvezvi right now vanhu 2.8 mm. vari panapa vakabvunza kuti nhai faith une proof mm. here yekudanana kwako nanyati e eh, ini ndiri kuziva kuti ichokwadi because nyaya iyi ndakatoiudzwa ndine proof yangu yandiinayo yandakasanganisa vanhu vari mm. panapa ava 2.9 vari kuona live iyi vakati nhai faith une proof here yaunogona kutiratidza kuti chokwadi waidanana nanyati unoburitsa chii chekuratidza kuti chokwadi waiburitsa nanyati waidanana nanyati une mapicture na nyati here amuri mese ekuti unoti eh, uyu nyati uyu ndiinaye uyu mapicture akamadhilita ese neandaimutora akarivara ese chaakakwanisa akabva adhilita nechati rataitaura isusu chaikwanisa Chakakwanisa kusiya ichati rabamkuru nemauber ndakaita marequest acho ekuenda kucarnival view zvese
orit saka huna chimwe chinhu here kana maaudio kana chi
maaudio handina ndine like ndine zuro pandakasendera bamkuru ndichivati nini udzai nyati kuti a- asende mari yetransfer ndoda kuenda kumba Unza receipt ya. then Alright. bamkuru vakanditi okay vanditi okay ndobva ndanyarara ndakadaro ndobva ndazovabvunza kuti how far Kakona pe. ndobva vasenda view once nyati akati iye nyati haana mari hameno kuti ndi- ndimai nyati here kana kuti Nyati akasenda message but zviri kuedza ndinanyati akasenda message na bamukuru bamukuru vanga vasingazivi ndinanyati vanoti saka wambondiudza nyaya yekuti wabhulokwa kufoni kwanyati namai nyati zvaitika riini izvi ndezvanhasi here kana kuti riini
zvakaitika nezuro
Sando zvazokubhowa kuti uzofunga kuda kudurura because musi wandakaburitsa nyaya yakanhai Faith wakamboti kunyepa Ketina anonyepa chazoita kuti uzobhoekana because nanzwa kuti une kubroadcast kwawaendawo neumwe munhu andiudza une kumwe kwawaenda ukanoita broadcast yenyaya here eh ndine kwandaenda ndikanoita broadcast video racho ndarikanda pa paaccount yangu iyo yefacebook Ah, horait akaundi horait nhai faith musi uyauya pandakaburitsa nyaya iwewo wakabva wabudikira uchitaura kuti ketina anonyepa ini handidanani nanyati wangonzi nanyati udaro here kana kuti mamabvumirana mese kuti ngatirambei nyaya iyi but and another question is ko nhasi nhasi wazotsamwei zvekuti uzosvika pakuti wakuda kuya usiko durura chokwadi chese Chii chazoitika kuti uchida kusvikotaura chokwadi wanga wamboramba kuti handidanani naNyati?
Eh, iye Nyati anga asingadi kuti vanhu vazvizive. Cause iye aiti vanhu vachazozviziva nekufamba kwenguva kana aita zvakuronga iye.
Zvekuroora? Ehe. Alright. Saka yeah. ko nhasi nhasi pakati pamachats awandipa akuna mainyati ayaya atanga umwe ndiani?
Ndimainyati vanotanga vakanditi ivo siyana nezvauri kuita. Ndobva ndatovati ko ini ndaita sei? Zvikanzi iwe chingosiyana nezvauri kuita chete. Ndobva ndatoti hanjasi ndavasenda mameseji tatichitopindurana zvichidii ndobva vabloka ivo
saka kubva musi wamakanga muri kuhotera iwewe nanyati mai nyati vakazoziva sei kuti ndiwo wanga uinawo nanyati kuhotera
ipapo kuri kunzi bamukuru ini vakandifonera vakanditi mai nyati vaona mulaptop here nyati anga asina kuloga out mulaptop sa vaona mameseji ese andaitaura nanyati mva vaona aitaura nyati nabamukuru saka ivo vaka plus pandanyati pakanditi musendero mapik ako ndakamusendera ndopavakaona mapik handizivi kuzoti nepandakamushera nhingi bcause akandiita facebook account yako yakanzi chimba ndamutumira link ndopavakaenda pachii
papeji eh. ko pa, nye, pane nyaya futi yandinayo yekunzi akaundi yako yewhatsapp yakahekwa nyaya munhu akaheka munhu akaheka whatsapp yako munhu akaheka whatsapp yangu munhu wandoita naye maskits
Wo saka nyaya yako yekoko foni yako haine ine chekuita na nanyati. Kuyeka foni kwakaita ukuku. Akaona ndakafonerwa na nyati aripo ndikatobva. Iye akangoona pakanzi nyati. Ndobva azondibvunza ndatopedza call zvikanzi wanga uchitaura nani ndobva ndatomurambira ndikati hapana munhu wandanditaura munhu akutombori iye munhu wakufungira then ndopaakandiheka ndobva mameseji ese aimaona kubva nditaure nditange kutaura nanyati kuti ndiende ikoko zvese
Alright. Saka question yangu imwe yandinoda kuvhunza Faith ndeyekuti after iwewe ne- nyati mamuchidanana muchibvumirana kuti muri kuda kuzoroorana haachadi mukadzi ari kumunyima bonde handiti iwe ukauya Eh. ukaprotecta nyati ukati inini handidanani nanyati ketini ari kunyepa handiti saka pandazokutsvaga iwewe chazoita kuti uchizobvuma kuti ndakuda kutaura nyaya yangu yese chinyi asotaura hako chokwadi panapa we don't judge you and inini nditori kusaidi kwako zvekudaro hauna chawakambokanganisa indangu saiti wako nekuti mai nyati vakanditi ndivabuditsire nyaya yavo ndobva vandikanda pasi pebhazi vakubuda vari pamberi bendeketei ndikatukwa nevanhu saka indangu saiti kwako nyati iwewe nikirikiri fei saka pane mubvunzo wangu ndepekuti chii chazoita nhasi wazosvotwa here kuti wabhulokwa nenhamba yanyati taure chokwadi zvako hatikujaji panapa hatijaji kubhita nes family Chazokushota iwe kuzoti uzobvuma kuuya kwandiri munhu anga amboburitsa nyaya yangu amboramba chii? Inyaya yekuti wabhuloka usina kupuhwa mari yetransport here kana kuti inyaya yekuti waneta nekutaurwa mumastreets?
Chazoita kuti nditaure nyaya iyi ndechekuti one ndaona mainyati vandibhuloka handiti? of which kutaura ehe kutaura kwandaita nyaya izvi nyati agara hake ndozvaaida
onyati aida kuti uita uri ehe ho akati ari kuda kuti nyaya iende kuvanhu nyati ehe wo saka munhu anga asiri kuda kuti nyaya iyi oraiti saka nyati kuti nyaya itaurwe anga achiitira kuti zviite sei kuti ave nepisi here kana kuti nekuti ari kukuda saka hamaindi kuti public izvizive paaikuudza kuti ndoda kuti itaurwe aitaura achiti chii
eh, nyati kundida anondida ndide kunyeba
iwe unomuda here nyati
ipapa hangu handikwanisi kuvapindura but as long nyati achiziva kuti yeah? hello